Fi kliem Immanuel Mifsud, Param Param huwa ktieb tal-poeżija għall-bravi u l-imqarbin. Ġietna kurżità naraw x'jagħmel dan il-ktieb tant speċjali U għaldaqstant morna f'Ras il-Għajn u saqsejna lil Immanuel Mifsud stess. L-ewwel nett, jiena inħobb ħafna l-poeżija, jiġifieri hija ġeneru li jiena nħobb ħafna, niktbu ħafna. U allura dejjem nara kif flimkien ma' poeti oħrajn qabli u tempari. Nipprova kemm jista' jkun nimbotta dan il-ġeneru anke ma' tfal. Jiena persważissimu illi ħafna adulti ma jħobbux il-poeżija mhux minħabba l-ġeneru nnifsu imma għax il-ġeneru mhux ippreżentat b'mod, kif tgħid, attraenti lilhom. Issa mhux qed ngħid Meta ngħid mhux ippreżentat b'mod attraenti ma jfissirx biss, ukoll, però mhux biss, li l-ktieb ikun kulurit, dawn l-affarijiet, imma anke kif kif aħna nagħtuhielhom, kif aħna naqrawhielhom lit-tfal, kif aħna niddiżinjawhielhom f'sens ta' min jaqra, kif taqra, meta, fejn, dak kollu. Dan l-assiem kollu huwa importanti naħseb jien. U jekk verament nibdew naħsbu b'serjetà ikbar fuq kif nippreżentaw il-poeżija, perswas għaliex anke meta aħna nkunu kbar, forsi jaqqas biss nintebħu. Nibdew ngħidu kemm iddejjaqna l-poeżija, ma qas biss nintebħu kemm nużawha l-poeżija. Ġifiek jiena nibatlek kartolina lilek fil-Milied, f'għeluq sninek, eċċetera, ġol-kartolina se jkollok poeżija stampata. Jekk jiena noħroġ fit-triq nipprotesta għal xi ħaġa, x'aktarx is-slogan li se ngħajjat se jkun forma poetika. Ġifieri, jekk jiena mitli xi ħadd fis-Santa se jkolli, ġifieri Il-poeżija mhux veru ma nħobbuhiex, naħsbu li ma nħobbuhiex. Imma ehm, hija ġeneru li lila lilna taqdina ħafna f'okkażjonijiet differenti. Naturalment, da jottu kollha tfal, però li tfal iridu eh, biex meta jkunu adulti jifhmu kemm iħobbu l-poeżija u mhux jaħsbu li ma jħobbuhiex, irridu nagħtuhielhom minn kmieni b'mod illi tolqothom. Erġajt ma nistax norqod. Nofs il-lejl ma nistax norqod, issa tejn għadni ma rqadx. L-erba bum qam is-serduq, barra t-triq qed jarma s-suq. Issa daqt tiġi l-mamà biex tqajjimni għall-iskola. Naf fi żgur tiġi eżatt malli nkun fl-aħħar il-qatt. Hemm suġġetti differenti li l-poeżiji jittrattaw. Hemm poeżiji li huma poeżiji tan-nonsens ngħidulhom aħna, jiġifieri m'għandhomx Tema m'għandhomx storja, ngħidu aħna il-poeżija li tagħti t-titlu lil ktieb Param Param hija bażikament sensiela ta' taqbiliet li joħolqu sensazzjoni ta' festa, param param appuntu il-ħoss li konna nagħmlu meta konna tfal aħna biex nindikaw il-marċ tal-banda. Param param. Però mbagħad hemm poeżiji oħrajn illi huma aktar huma aktar serji fil-messaġġ tagħhom, li għandhom messaġġ għal nibdew minn hemm. Jien naf pereżempju poeżja fuq tifla immigranta li hija sewda, ehm, fuq tifel li jmur l-iskola però jmur l-iskola fuq wheelchair, ehm, fuq tifel li jħobb jiddendel makrejn għaliex M'għandux fejn jilgħab u sfortunatament l-avventura saret il-krejn. Ġifieri tfal ta' 10 snin diġà se jkunu jistgħu eh, jieħdu il-messaġġ soċjali jekk trid li huwa mirat għall-età tagħhom.